Әлхәмдулилләһ, вассалату вассалам галя расулилләһ. Әссәламу галәйкүм, хәерле кичләр, газиз дин кардәшләрем. Без сезнең белән һәр кайсыбызга да якын һәм мөһим булган гаилә мәсьәләсенә тукталып, шушы хакта динебез тарафыннан булган үгет нәсихәтләребезне башлап җибәрәбез. Аллаһ Тәгалә үз ярдәменнән ташламасын. Галәмнәр Раббысы Аллаһ Тәгалә үзенең чиксез хикмәте белән җир өстендә булган күп дөньяларны парлы итеп яратты. Әгәр без парлы күзләребез белән тирә-юньгә күз салсак, чыннан да күп нәрсәләрнең парлы булуын күрәбез. Эссенең бар салкыны, акның бар карасы, яманның бар, яхшысы, кышларның бар, эссе, җәйләре, язларның бар, көзләре, бар көн, бар төн, бар кояш, кояшның бар, айы, бар яшьлек, бар картлык, бар саулык, бар сырхау, бар яшаеш, бар яшаешның әҗәле, бар җәннәт, бар җәһәннәм, бар дөнья, бар ахирәт. Күп нәрсәләр без күрәбез, ялгыз түгел, барлы итеп яратылдылар. Урман-кырларда үз тормышлары, үз дөньялары белән яшәүче ерткыч җәнлекләр дә алар гаилә эчендә яшиләр. Кайвакыт табигатьтә әллә нинди ерткыч, куркыныч, вахши хайваннар була, Баксаң, аларның да күңелләрендә рәхим-шәфкать хисләре яши икән, юлбарыслар, арысланнар да, хәтта крокодиллар да гаилә эчендә яшәп, бер-берсен яратышалар, бер-берсен сыендыралар. Һаваларда, кайвакыт без җирдән карасак, шул кадәр ирекле булып күренгән кошлар да гаилә хисләреннән азат түгелләр. Алар да җиргә төшәләр, алар да үз тиңнәрен табып, Кавышалар, оялар коралар, кечкенә генә йомыркаларын салып, үз кошчыкларын чыгаралар. Кайвакыт безгә диңгез төпләре шулкадәр салкын һәм караңгы булып тоелса да, күрәбез, анда да җылы һәм якты хисләр яши. Балыклар да гаилә булып яшиләр, бер-берсен саклыйлар, кадерлиләр һәм җир өстенә ямь биреп торучы үсемлекләр дә, үзләренә күрә бер серле дөньяда яшәүче кечкенә бөҗәк хәшәрәтләр дә парлы итеп яратылдылар. Әлбәттә, Аллаһ Тәгаләнең иң гүзәл, иң камил затлары булган адәм балалары да парлы итеп яратылдылар. Әгәр Аллаһ Тәгалә теләсә, бәлки без парлы булмас идек. Яки гел ирләр генә булып яшәр идек, яки хатыннар гына булыр идек. Бар бит бүген без күрәбез, Европа, Америка илләрендә бер төркем ирләр урамга чыгып, транспарантлар күтәреп, безгә хатыннар кирәкми, без үзебез дә ирләр белән дә яши алабыз, дип чаң кагалар. Икенче бер җирдә күрсәтәләр, хатын-кызлар, бер төркем, урамга чыгып, безгә ирләр кирәкми, без үзебез дә разберемся, диләр. Әмма юк. Аллаһ Тәгалә теләсә, кешеләр бөтенләй ирләр һәм хатыннарга бүленмәс иделәр. Безнең җенесебез булмас иде. Ничектер без э, бу дөньяга килер идек, ничектер без күбәер, үрчер идек. Алык фәрештәләр дөньясын. Фәрештәләр ислам күзлегеннән караганда алар ир һәм хатын кызга бүленмиләр. Алар никахлашмыйлар, никахлашмагач аларда аерылышу да юк күрәсең. Алар бала тапмыйлар, алар ашамыйлар, эчмиләр, әмма ләкин шуңа карамастан фәрештәләр күп Хәтта һәрбер кешедә генә аның янында гына ничә фәрештә бар, аның изгелекләрен язып баручы, аның явызлыкларын язып баручы, аны бәлә казалардан саклаучы, шуңа күрә фәрештәләр, алар ир белән хатыннарга бүленмәсәләр дә бик күп. Әмма ләкин Адәм балаларына килгәндә, юк. Аллаһ Тәгалә безне парлы итеп яратырга теләде һәм Ул безне парлы итеп, ир һәм хатыннар итеп яратты. Аллаһ Тәгалә Нәбә сүрәсендә әйтте, Ва халакнакум әзвәҗә. Сезләрне парлы итеп яраттык. Аллаһы Тәгаләнең китабы Коръән һәм сөекле пәйгамбәребез безне гаилә булып, гаилә хозурында яшәргә чакыра. Ислам динендә монахлык юк. Кешенең минем гаилә корып, хатын килеп, бала үстереп, вакытымны да, көчемне дә әрәм итәсем килми, мин көн-төн намазлар гына укып, гыйбадәтләр генә кылып яшәячәкмен дип әйтүе гаиләдән баш тартуы, бу аның диндарлыгын, бу аның иманлы булуын күрсәтми. Имам Бухари белән Имам Муслимның хәдис җыентыкларында сөекле пәйгамбәребездән шундый бер риваять килә. Көннәрдән бер көнне пәйгамбәребезнең иенә өч кеше килеп, өч егет килеп, аның хатыныннан пәйгамбәребезнең гыйбадәте турында сорашалар. Пәйгамбәребезнең төнләрен ничек итеп намазлар укыганын белгәч, ничек итеп уразалар тотканын белгәч, шуларның берсе моннан соң мин бер кайчанда йокламыйм. Төне буе намазлар гына укыячакмын дип әйтә. Ә икенчесе мин көн саен уразага керәчәкмен ди. Өченчесе илһамланып, мин бер кайчанда өйләнмим, гел гыйбадәт кенә кылачакмын, дип, алар шатланышып кайтып китәләр. Пәйгамбәребез кайткач, хатыны бу хәбәрне аңа ирештерә һәм ул алар артыннан китеп, "Сезме ул минем өемә килгән өч егет?" дип сорый. Алар әйе дигәч, пәйгамбәребез аларга, "Мин Аллаһның илчесе, мин пәйгамбәр һәм мин Аллаһыдан сезгә карый ныграк куркам, мин сездән иманлыракмын. Әмма ләкин мин төне буе намаз да укыйм, ләкин ял да итәм. Мин уразалар да тотам, әмма кайбер көнне уразалардан ял итеп торам һәм мин гаилә корам, өйләнәм. Кем дә кем шушы мин төзегән тәртиптән баш тартса, ул миннән түгел, дип әйтә. Ир-ат белән хатын-кызның бер-берсеннән баш тартулары кешеләрнең Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән табигый халәтләренә, физиологияләренә каршы килә. Дин исә адәм баласының табигатенә бервакытта да каршы килми, җимерми, киресенчә, ул аны кешегә файдалы итеп бер тәртипкә сала. Чөнки табигатьнең дә юктан бар итүчесе Аллаһ, шәригать кануннарын да иңдерүче Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә безне парлы итеп яратты, шуңа күрә ир кешенең хатын-кызга тартылуы, хатын-кызның көчле җилкә артына сыенуы ул табигый нәрсә. Шуңа күрә дә һәр йөрәк икенче яртысын эзли, һәм эзләргә тиеш. Халкыбыз ялгыз кеше, явыз кеше дигән. Адәм баласы явыз булып яшәргә тиеш түгел. Кешелек тарихында иң изге булган затлар, пәйгамбәрләр дә кавышып, гаиләле булып яшәделәр. Никадәр иманлы булсалар да, алар гаилә хисләреннән имин булмадылар.

гаиләле булды. Аллаһ Тәгалә аны үзенең хәлиле яраткан дусты итеп сайласа да, аның әти буласы килү бетмәде һәм ул күпме еллар Аллаһ Тәгаләдән Раббым миңа изге нәсел бирсәң иде дип Аллаһ Тәгаләдән дога кылды һәм Аллаһ инде 90 яше белән барганда аңа ниһаять үз баласын Исмагыйльне кулына алырга һәм ата булу ләззәтен татырга насыйп итте. Күрегез Зәкәрия пәйгамбәрне. Белгәнебезчә, ул картаймыш көненә кадәр Аллаһ Тәгалә аңа бала бирмәде, әмма ул барыбер дога кылды, дога кылды. Хатыны авыры иде һәм картаймыш көнендә Аллаһ Тәгалә аңа зур шатлык белән улы Яхьяны бирде. Карагыз, Аллаһ Тәгалә бу хакта әйтә, Менә Зәкәрия Раббысына мөрәҗәгать итеп, дога кылды. Я Раббым, миңа үзеңнән изге нәсел бүләк итсәң иде, син бит догаларны ишетүче, диде. Аллаһ Тәгалә догасына җавап бирде һәм аңа улы Яхьяны насыйп итте. Сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд тә камил ир камил ата булды. Ул үзенең өммәтен гаиләле булып яшәргә әндәде. Әгәр берәр егет иләнми вакыт сузып йөрсә, ул аны кулыннан тотып иләндерә иде. Сөекле пәйгамбәребез, әй яшьләр дөньясы, арагыздан өйләнергә мөмкинчелеге булган өйләнсен диде. Әгәр дә бер ата янына килеп, Аның кызын сорасалар, һәм ул ата килеп сораучы егетнең иманы, әхлагы, дине белән разый булса, аңа кызын бирсен, диде. Кызын бирмәсә, җир өстендә бозыклык таралычак, дип кисәтте. Аллаһ Тәгаләнең галәмендә һәр нәрсәнең хикмәте, үз вазыйфасы, үз максаты бар. Һәм Аллаһ бер нәрсәне дә

Кешеләрнең парлашып, гаилә булып яшәүләренең дә максатлары күп, әмма мин сезгә Рум сүрәсенең 21 нче аятендә искә алынган гаилә тормышының бер хикмәтен, бер максатын гына укып китәсем килә. Аллаһ Тәгалә әйтте, «Ва мин аятихи

хатын-кыз затларын бар кылды. Чөнки Адәм белән Хава алар бер тәннән, бер җаннан булдылар. Һәм аятның дәвамында Аллаһ Тәгалә моның максатын әйтә: "Литаскуну иләйһә", хәтта сез шушы хатыннарыгызда күңел рәхәте, күңел тынычлыгы тапсын өчен, ди. Һәм шушы күңел тынычлыгы булсын өчен, Аллаһ Тәгалә моның җиһазын, әсбапларын да бирде. Вә җәгәлә бәйнәкум мәвәддәтән вә рахмә. Аллаһ сезнең арагызда бер-берегезгә карата әлфәт, мәхәббәт, дуслык һәм рәхим-шәфкать хисләре иңдерде, ди. Литәскуну иләйһә, күңел тынычлыгы табу өчен. яратылды кеше ир һәм хатын булып. Тормыш җиңел генә бармый. Еш кына кешегә килгән төрле сынаулар аның күңелен борчуга сала, төннәренең йокысын ала, йөрәктә тынычлык югала. Һәм менә кеше үз өенә борчылып, кайгырып кайтып кергәч, гаиләсе хозурына кергәч, Аның эчендәге шушы хәсрәтләре, шушы борчулары җиңеләергә, гаилә куенында кеше тән һәм җан тынычлыгы алырга тиеш. Әгәр дә гаиләнең учагы диләр, менә шушы гаиләнең учагы бар икән, ул учак үз тирәсендә җыелучыларга үзенең яктысын һәм җылысын бирергә тиеш. Гаилә үз вазыйфасын үтәсен өчен, Аллаһ Тәгалә ир белән хатынның кулларына моның әсбаб, инструментларын да тоттырды. Чөнки һәрбер эшне башкару өчен инструмент кирәк. Ва җа'ала бәйнәкум маваддатан ва рахма диде. Арагызда өлфәт, мәхәббәт һәм рәхим, шәфкать хисләрен булдырды. Чыннан да, ир белән хатын бер-берсенә тартылып, бер-берсен сагынышып яшәсеннәр өчен Аллаһ күңелләребезгә мәхәббәт, ярату, рәхим-шәфкать хисләре насыйп итә. Гаиләнең максаты билгеле, ул күңелгә рәхәтлек, тынычлык бирергә тиеш. Ләкин һәр гаилә дә үз максатын үтиме соң? Тормышта, ни кызганыч, бик күп өйләрдә тынычлык юк. Күпме кешеләр кичен үз өйләренә, үз гаиләләренә кайтасылары килми. Күпме балалар көне буе урамда өйләреннән, әти-әниләреннән качып йөриләр. Бүген, Аллаһка шөкер, без сезнең белән муллык заманында яшибез. Кешеләр берсеннән-берсе матур, зәвыклы итеп йортлар салалар. Алдан проект, дизайн ясаталар. Акчасы күбрәк булганнар күл, елга буйларында җирләр алалар. Малың җитсә, йортны күл буенда гына түгел, диңгез, океан янәшәләрендә дә салырга була. Ләкин йорт эчендәге иминлек, тынычлыкны, кесәң никадәр калын булса да, тынычлык дигәне акчага сатылмый. Әгәр гаилә бәхете базарларда сатылса, тынычлыгын югалткан күпме байлар аның өчен бөтен нәрсәләрен бирерләр иде. Акчалары җитмәсә, банктан барып кредит сорарлар иде. Ләкин юк. Бөтен нәрсәне дә Акча белән хәл итеп булмый икән. Йорт салып була, киң ятаклар куеп, затлы түшәкләр, мендәр, юрганнар салырга була. Әмма тәмле төшләр, тыныч йокылар сатылмый икән. Бүген шушы югалган тынычлыкны, качкан йокыларны кеше әллә ничекләр кайтарырга тырыша. Йорт салыр алдыннан биомагнитный полеларны карыйлар, феншуй китапларын укып чыгалар, Аллаһ Тәгалә гаиләләребездән, өйләребездән ниндидер сәбәп белән бәхет ярмасын алган икән, ул ярманы кире ул гына кайтара ала. Шуңа күрә, бәлки ризыгың аз, йортың кечкенә булса да, бәрәкәт дигәне аны зур һәм иркен итә. Аллаһ теләсә, сезнең белән алдагы дистәгә якын очрашуларыбызны гаилә мәсьәләсенә багышларбыз. Өйдә кем хуҗа? Ир вазыйфалары, хатынның ире каршындагы бурычлары нинди? Гаиләдә килеп чыккан низакларны, җил-давылларны ничек сүндерергә, бер-береңә булган мәхәббәт үсентесен көн саен ничек